An ech begréissen iech. Ja, der héiert et. Genial Musek hei, ech hoffen ech kann och e Replay vun der fannen op Youtube. Mir si grad aktuell hei an der Höhn Tour, déi vun deem aus Schweden ass, deen sot op den Home Editor sinn ze fänken. Mir maachen eng kleng Home Edition doraus. An net nëmmen dat, ech probéieren hei natierlech meng Shiny Shocks ze maachen, och hei wierklech interessant eng Kreditbit bis ze fänken. Also am Fong regional Locked kréie mir normalerweis net. An ech begréissen iech domadder zréck zu enger neier Folg vu Pokémon Go mat Pokémon TCG. Also mir maachen haut och e bëssen Höhlendëngens. Ech kann iech och de Shinier weisen an niewebäi en anert op d'Kaarten. Wéi gesot, Planet hei de Weekend vum 25 an de 26 Februar war dat ganzt Event. Kucke mer hei den Traslats Faringen. Alles iwwert déi drëtt Generatioun ass gaangen. An voilà, sou vill dozou. Dat war eben elo mol den Intro, deen ech iech weisen, fir doheem aus gemat spillen. A well mer e bësse beim Höhli-Event sinn, maache mer einfach e Viz, dat mer elo hei dobäi bleiwen an d'Spill ass esou opleieren, wëll wéi heiansdo spawnt jo erëm eppes virun der Hausdier, wéi zum Beispill nach hei e coole Cactuleon, dee mer dann och kënnen nach checken zweemol. An da starte mer mat eisem Projet. Hoffentlech huet elo dat mol Feeler kritt schief gaangen ass op deem engen Account. Voilà, spréngt nei erof. Wéi gesäit en dann aus? Ee bësse sou, hutt et jo am Trailer am Fong och scho gesinn. Mä ech menge mer awer elo kleng Feeler zu dem zweeten Account. Also et ass net ëmmer sou evident mat dem. An och um aneren Account ass en net do. Gutt, schued. Souvill zum Thema, se hätten dat alles. Gefixt, dat klappt dat mam Kit jo nach net zevill. Mir loossen d'Saachen awer elo hei an esou engem klenge Cut si mer erëm zeréck. Also mir hunn elo missen eppes cutten, wëll mir hunn einfach vergiess e Screenshot dovunner ze maachen, vun hei der Këscht. Eng kleng Hytera-Këscht, et si 4 Päck dran. Och eng Promo Kaart mat engem Pikachu drop an eng Additional Kaart eben mam Hytera. Et ass eben ginn 3 Variatiounen dovunner. Mir wäerten elo déi nächst 3 Episode mat Höhlen Event dat ganzt hei drop maachen. An ech fänken hei ewei och virun. Et ass Höhlen Event, do kann ee mat Biere spillen. An voilà, maachen een dat bëssen hei gemittlech an eng Special Edition mat Höhlen Event hunn. Wéi gesot 25 bis 26 Februar war dat Event. Déi Këscht hei kascht ëm déi 16, 17 Euro aktuell. An ech géif och soen, mir maachen elo mol hei den Toun awer aus an dee Kritz kritt elo besser mol Musek och vun mir a maachen direkt déi Këscht hei op. Wéi gesot, sou Tins sinn ëmmer cool fir Kaarten dran ze maachen, fir Kaarten ze verstauen. An hei an dem hei Téirage, ech mengen jiddweree kennt en vun den Areenen, mécht ee gär nach d'Arena dran fir eben dann och bëssen dran ze bleiwen. Wann een e staarken hei Terrain huet, mécht een dat gären an den hei Terrain huet sech och hei gutt. Zou der Pescht muss ech soen, ech kréie se wierklech guer net gutt op. Just hei lo e bëssen eng hierreiwen. Ech kann dat anscheinend net sou gutt an hei ass da scho run. Do geet hien op. Sou, keng Flecken op meinem Inkognito hei niewebäi. A mir gesinn och hei, Kéint mer erofhuelen, dass awer lo näischt Spezielles drop. Dofir loossen ech de Karton einfach drun. Hun awer schon op zwou Platzen zeurückgepecht an dann maachen mer déi Këscht hei op. De Mike hat mir klassisch opgehoen mä mat engem High Roll se geduecht dass wierklech op d'Blech. Hun dann hei schon direkt Promokaarten gesot och hei gesäit een dann dat et effektiv ass besser eraus ze kréien. Voilà do gesäit een et dann Promo Logo. hunn. Eng speziell Pikachu wéi gesot och hei wierklech eng ganz schéi Kaart. Kucken op deng Sleeve ze huelen, well déi kréie mer an den Album. Misst mer eng theoretesch zwee, dräi mol duebel Evenement kafen, déi ass dann och rëm dran. Mee do Pikachu wierklech mam Kaddo, deen ass ganz ganz schéin. An ech kucken nach niewebäi ëmmer während dem Go To. Also dat ass een dat Tour Event ass wierklech 8 Stonnen, zwee Deeg. Hei kennt mer eng ganz normal Kaart géif ech soen. Mengen awer bëssen den Blitzeffekt ass bëssen liicht aneschters dofir zeen ech se awer och mol an. Einfach an der hei Terrain op der Arena wee kennt se wee kennt et net. Hat well op fir kleng Rockeler. Mir leeden zwou Kaarte mol hin. Mir hunn och erëm hei cool Stickeren. Natierlech schued dat déi sou mussen awer nach ge also sou gespléckt ginn. Zemools deen aner Relaxo, also fir deen opzefrëschen, dat gëtt eng Märkt. Wierklech schued, mee bon, 3 Stickeren, wee se wëll ka se kréien, géif ech op Geck soen. Dann hu mer natierlech hei d'bësse méi eng kleng Versioun vun den Adventuren, nämlech dës gëtt et jo hei grad e Punkt drop. Ech loossen iech eng Kéier esou hei drop, da kënnt der Screenshot dovun maachen. An net ze vergiessen, hei ass d'Brotkaart, déi leenscht ass emol do schéin dobäi. A dir gesitt et och hei, 4 Glitsteren. Haut a 4 Busser an nach d'Schellstëd Sprecher. Mä et ass wann ee Multitasking och nach gouf fest ni op däi Spitt. Iwwregens gesi mer elo mol hei ee schéine Pikachu deen extra fir d'Tön Event op sech opgebreezelt huet. A mir maachen awer elo onbedengt déi 3 par oder 4. Geet hatt net sou richteg. Mir maachen als wann. Nee mir sinn och scho laang um spillen. Kann ech iwwregens weisen aktuelle Stand der Dinge hu mer 1 zu 1 Shinien. Déi zwee Accounts spille vun doheem aus, och gesot op dass bësse witzeg, mee hunn der kenns et bal net, zwee Geweieren déi haut réischt nei rauskomm sinn um Samsden 25 Februar wou ech d'Feier ophuelen. Ech kucken einfach de Verglach ze maachen, ee Geweier dobäi ze leeën, mee et ass en Inkognito, nach kee Geweier, mee dir gesitt eben do ass awer kloer de Verglach ze gesinn, dat ass déi Geschicht an esou. Ech leeën elo awer dat hei mol op bësse méi op d'Säit, datt et bësse méi Plaz huet fir eis. Opening hei an den hei Code huet och laang genuch gesinn, ass och wierklech schued. Dës gi sech scho sou verdeelt, mee dir kënnt d'Coder kréien. Den éischten ass vir an och déi hei Stickeren, bah wann ee se wëll. Ass schonn e bësse schued, dat se sou. Een Kratzer dran hun. Gudd, 4 Boosteren, hoffe mol eis Gléck ze hun mam Pikachu hei. D'Wiss an d'Butterschnitte war de Pikachu Fanboy, besser gesot Fangirl, huet keng Schneeds géing op de Deckel wann d'Datei hei gehéiert huet dat ech et Fanboy genannt hun, Fangirl, sorry Lena. D'Butterschnitte wéi gesot, kucken op vläit emol déi erof, bësse eropzeleeën, well ech will déi mat der. Qualitéit huet dat bësse loossen. Woke gehat a mamer mécht den Pack op. Wéi gesot si just zwee Päck hei dran. Et gi kleng Päck. Ass op jiddwer Fall vum Präis, mer gi schonn ëm 10 Euro plus minus erof. Mee et geet ëm Spaass an et geet drëms cool Päck ze fänken. Mir hunn Shiny an hei elo scho gesinn am Spill a vläit gesi mer elo hei, wa mer Pokéstop dréinen, hei och vläit

Ech weisen iech eng Kéier den Ënnerscheed, et ass awer definitiv een Ënnerscheed do, den Holo vun der enger an den Holo vun der anerer, also besser kanns de Video net hunn, dat wollt ech iech weisen an duerfir hunn ech och déi Kaart agesleeved an déi Kaart gëtt definitiv och agesleeved an eise schéine Binder vum Team Lëtzebuerg. Zweete Part dee mer elo och maachen, also mir gëtt et, meng Aen sinn ëmmer op. Op zwee Accounts hat engt Account gewiddelt un mech geet elo hei och ee schéine Pikachu ran, deen eis muss ze snacken, well deen gëtt et just iwwert de Bauch. Natierlech wäert ech muer dës nach betuergeln, mee um néchsten Dag hunn ech mer d'Bierger fir deen eppes gemütleches bestéilt dach den éischten éischten Dag vum Weekend, an dat ass bei mir ëmmer esou eng Aart wéi ee sou schéi seet Roudag.

An et geet nach vir, mee si réischt an der Hallschent um Ganzen. An kucke lo vläicht hei nach en Editezwänk fir iech. Voilà, an da geet e Pak Nummer 3 vu 4 scho vir. Also souwisou ee klenge Pak haut. Ech wäert och dräi Parts elo Höh widmen, dat mer do och déi dräi Tints elo hei opgemaach hunn dee Weekend, einfach well dat e speziellt Event gëtt. Ech hunn deemools ugefongen. Kand gudd Streamen op mengem Twitch Channel. Dunn hat ech Johto lescht Joer, hat mat enger Vista des Game Versions, hunn ech lescht Joer iwwer 10 Stonne gelivestreamt. Gett et souguer nach um Youtube Channel zréck ze fannen. Wou ass den hei Pro Card? Hoppla, lo hunn mer schon eppes gesinn. Ech hunn e Pro Card hei. Ah dat ass just e Bild wat ech gespasst hunn. Sorry, ech am Multitasking, dat klappt net sou gudd. An deen hannen, de béisen Hit, ech mengen dir hutt et och scho gesinn, dat maan ech virun, d'Blanche Barriados.

Ah, déi ass richteg gäil. Sorry fir den Ausrutscher vum mengem Vocabulaire, mee ech feieren déi Kaart. An nach méi cool, nach méi epesch, nach méi mega, nach méi gäil, eng Rainbow-Kaart, Black and Night Vista. Wann ee wierklech bedenkt, déi Këscht huet 70 Euro kascht, ëmmen esou Loftballon, esou gutt wéi eran, mat engem Pak hei an mir nach e Pak iwwreg. Do kéint se lo scho rem greedy sin a soen, mir verklappen de Quark. Mee nee, mir sin süchteg, mir maan en op als wierklech déi cool wéi Zai fir d'Green Event. Mir ewel aal Schnaapen ze hun. Ech hun schon ee Shiny, ech hun och 3 nei Kaarten, pardon zwou nei Kaarten vun eng Sammlung, natierlech bis Shit, well ech och de Spoiler dra gebaut hun. Wann ech de Parkage also verwenden, dat ass net richteg gutt hei mam Multitasking. Ähm, mä mer elo hei nach séier Pokémon fänken. Nämlech op deenen zwee Accounts, dat ass et, ech sinn och sou schlëmm ëm mat zwee Accounts ze spillen, well ech et och déi lescht Codekaart hei awer kucken eng Kéier. Jo, jo, déi Vistakaart hat mech bëssen aus Konzept bruecht, déi huet ech bëssen Auge gemeet an da kucke mer elo mol, wat mer nach am leschte Pak kréien. Lock-Voodoo, well ass hoffentlech nach vill Shiny haut bréngt. Pupitar, Shaneira,

Ech ka se scho bal net ufänken, wéi sech ziddere schonn hei wéinst der seng epesch Kaart. A reng vun den Top 5, wat d'Value ugeet, huet de Präis natierlech och scho gesinn. Mee wierklech en heftege Pak an ech sinn déck zefridde mat deem Puer, wéi doe zwou Kaarten hat ech bis elo nach net. Ech sou waat? Ech maan séier mäi Binder, mee dat maan ech awer ausserhalb. Ech maan elo viru mam Opera Höhen Tour. Ech hoffen mir wäerten nach am TL Discord Parades maachen. Déi nächst Paar probéieren ech dann fir eben en Raid ze hosten. Eng Kéier d'Joer op eng Kéier Kefraudon anzesplenden. Noutfalls gëtt et dra geklippt. Probéieren dat vläit op den TL Lloyds hinzekréien. Mee dat war et dës Kéier. Ech soen lech Merci fir den Ukucken. Vill Glück! Bombe. Den Hytera huet eis mat sengem Waffelchen, well ass den Hytera ëmgefall, mee en huet eis Luck bruecht an den Highlight wierklech ass och, dass de dann einfach esou eng Këscht zitt, wou s de kanns mat de Leit de Verglach maachen an ech gi soen, Merci fir d'Nokucken a bis nächst Kéier a Ciao Ciao.